Mũrĩega, ĩĩ ti kĩondo na mũkwa. Ngwĩhoka mũrĩega na mũtirĩ na ũru, o na ithuĩ tũrĩega na tũtirĩ na ũru. Andũ menda-inĩ nĩ maroranagĩra ũhoro, nĩguo mami witũ augaga mũtikaheno mũndũ nĩ anjũria, 'ĩ mami ũikarĩte atĩa? Mũthĩ ũcio, o na niĩ ngũmũũria mũikarĩte atĩa, na ngwĩhoka mũrĩega na mũtirĩ na ũũru. Gũkũ Germany-rĩ, winter-rĩ, nĩ andũ matindaga menyitanĩrĩire. Kwĩnyitanĩra nĩ kuuga mũgũtinda mũnyitanĩte, mũgathiĩ mũka bake keki. Gũkũ nĩ tũthiaga tũka bake keki, ndiũĩ gwĩtagwo atĩa na Gĩkũyũ, tũkaruga keki, haya tũkaruga mĩthugwiti. Nĩ, tũgeka tũũndũ ta tũu twĩ hamwe, na inyuĩ mũĩ ndĩ twana rĩ, nĩ ũyũ agetwo gũkũ mũthenya ũyũ, rũciũ ũyũ ũngĩ agetwo, na tondũ twĩ na mĩaka different rĩ, ũgũgĩtinda ũũ. Arabu rĩ, ciana ithiaga indoors gũthaka hĩndĩ ya heho maingĩra mathiaga kũndũ thĩiniĩ. Rĩu rĩ, nĩ ũgatwara ũyũ gũkũ, ningĩ ũkarũgi kũgũrũ gũkũ, na ũgathi wĩra na kĩ, kũguo rĩ, time thaa nĩ nini atĩ na no ndĩrenda gũtuĩka youtuber oh my god Ĩ, niĩ mũkwenda kũnjohera na mũndũ wothe ũroka haha ĩtĩkagĩrai andũ kũ- gũ- nũĩ nĩ gũteithania kũu nĩ gũteithagia ĩtĩkagĩrai gũ subscribe channel citũ kana ya mũndũ wothe angĩkorwo nĩ ũraikara handũ ka ũkerorera mũndũ for 3 minute kana ndagĩka igĩrĩ tiga wa subscribe nake Ngai agakũrathima tondũ kĩrĩa ti atĩ nĩ kĩrĩa mũndũ aheanaga kĩu kĩnene kĩu kĩnini rĩ ũtarona ta ũrona gĩ kĩnini rĩ kana gĩtarĩ na hanja ĩ nĩkĩo kĩrĩ na hanja he mũndũ the next to you ũrĩa ũrenda ũteithio waku rĩu rĩ Andũ a Ngai reke tũtige mũcene, no niĩ mũcene ndĩ waguo no ndirĩ ndahũrwo nĩ gũcukana, ndirĩ ndanyitwo nĩ mũndũ ngĩrwo wangũi atĩ wekire atĩa, atĩ ũreranire atĩa niĩ ndiũĩ icio. No mũcene nĩ ngĩkĩrĩ, tondũ korwo ndirĩ mũcene rĩ, ũrona tarĩ andũ othe mahotanaga na mĩtandao ĩno? wee no nginya makorwo mena mũcene ũtarĩ na kũrĩa ũrĩ no ngwĩhoka wakwa wĩna kũrĩa ũrĩ tondũ twĩ haha tũteithanie na ũndũ ũrĩa ngwendaga ũmũthĩ twarie nĩ andũ arĩa maranjũria gũcoki tũria tũnini he mũndũ ũranjũria atĩrĩrĩ Beth witũ ndoka na tourist visa rĩ nĩguo njũke njĩke atĩa? Ngauga atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ ũreterera Wangũi oke haha amwĩre atĩ ĩ, atĩ nĩ wona tourist visa? Ĩ nĩũĩ wĩkaga atĩa? Ĩ wathire Mũrũ ũgacoka? Wee niĩ ti niĩ. Aah! Niĩ? Ahaha! Niĩ nĩ ngũkũhe rũgano rwakwa Tondũ ona angĩkorwo nĩ gũ punish wo ngũ punish wo niĩ, na harĩa nginyĩte rĩ, ona ingĩ punish agwo rĩ, gũtirĩ kũndũ ndĩratwarwo, nĩ wona? ĩ, na rĩngĩ ona rĩngĩ gũtirĩ gũ punish wo, anyway o ũrĩa gũgathiĩ, no nĩ nĩ nyendaga gũ share rũgano rwakwa mũno tondũ ti rũgano, ti rũgano atĩ mũndũ aiguaga tarĩ ndaĩ, ciĩtagwo ndaĩ iria cia marimũ? tũũndũ no nĩ kaũndũ real nĩwona na nĩ nyendete mũno gũtuĩka ndĩ real na kũheana ũndũ real tondũ nĩ njũĩ gũthiĩ ũũ gũtirandeithia na gũtiragũteithia na nĩ gũkoragwo nĩguo kwĩna entertainment no entertainment reke ciũkage tũgĩthiĩ tũkĩaragi tũũndũ tũrĩa twĩna twĩna kũrĩa tũroretie magũrũ. Rĩu rĩ Koguo tũcoke hau ha andũ tourist visa rĩ, andũ okorwo wĩna ũhoti wa gũka na tourist visa, niĩ it's very advisable no ngwĩre oya kũgũrũ ũka. Ciũria icio ingĩ rĩ, nĩ ũkanjũria haha wanjĩra, kaĩ Bethi niĩ ndĩ Germany, niĩ ndĩrarigwo atĩ tondũ nĩ ndaheo mĩeri ĩtatũ rĩ, ngũthiĩ nakũ hau nĩ tũkaria haya arabu ũndũ ũngĩ kwĩ andũ maranjũria atĩ ĩ he mũirĩtu wakwa wokire agĩciarĩra kũu akĩinũka ainũka na kana gake rĩ rĩu thaa ici nĩ kana kanene na nĩ mũirĩtu mũnene na nĩ arĩ na German pass German pass ĩrakwĩra atĩ you are a German person by birth na we a kenyan by registration oko ũguo nĩguo ũramini na nĩ kuga atĩrĩrĩ mũndũ akinya mĩaka ikũmi na ĩnana nĩ etĩkĩrĩtio gũikara either germany kana kenya na nĩ etĩkĩrĩtio gũcoka waigua nĩ ũgũcoka rĩ why not this is your country koguo nĩ kuga atĩrĩ na njĩra nguhĩ ũcio mũirĩtu nĩ etĩkĩrĩtio gũka gũkũ kĩrĩa gwĩka rĩ egũka wa mbere na ena kĩrĩa ena gĩtũmi kĩu niĩ ndĩ mũjerumani ndĩrenda gũka kũmenya kũrĩa niĩ nyumĩte na rĩa mbere nĩ mendaga kũmenya okay ũrathiĩ ũjerumani ũrathiĩ kũ ũkũgera atĩa ũgũkinya atĩa tũũndũ ta tũu nĩ kuga mũndũ ũcio rĩ no oe nginya tourist visa ĩyo na ti tourist visa reke ndĩ- reke njuge in short thiĩi kĩrĩa eh, German embassy ya Kenya mũndũ orie auge niĩ ndĩrenda gũthiĩ mũ- kĩrĩa gũcoka mũciĩ gũtirĩ mũndũ ũgiragio gũcokio mũciĩ kaĩ gũkũ to ikara mũndũ anogie na nĩyo rĩ tũthiaga gwĩ thirikari na mũndũ ona atarĩ na mbia ũkauga i want deportation megũkũ deport mekũrora kĩrĩa gĩothe kĩnakĩo mbia ciaku nĩ igacoka kũringana na ũrĩa wanaruta wĩra nĩ moĩ ũrĩa mekaga no no ũcokio na wũinũkio kwoguo rĩ ona kũu ti kuga atĩ ndũngĩcokio kana gũtingĩaga ũrĩa we ũngĩcoka angĩkorwo wĩ mũjerumani. nĩ kaba ũkoria na woria rĩ, niĩ ingiuga oya magũrũ ũrie, ũrĩa ũkwĩrwo rĩ, share with me arabu tuone the next step. Another question nĩ atĩ, sister yakwa rĩ, ahikirio nĩ mũnjerumani, magĩũka gũkũ gũikara kuo, mũthuri agĩkua na agĩthikwo gũkũ. Nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ndũrĩ atĩ kuga atĩ tondũ mũthuri nĩ akua nĩ ũguo. Aca, mũthuri ũcio rĩ, he mbia iheagwo atumia a ndigwa. Nĩ kuga atĩ we wĩ mũtumia wa ndigwa, na mbia icio wĩ itherero kana wĩ rũgũrũ, wĩ Kenya kana wĩ gũkũ, mbia icio nĩ ũrĩheagwo. Tondũ onake mũthuri waku no aheagwo rĩrĩa arĩ kũu Kenya. Koguo rĩ, mbia ici no ũheo. Another question no ta ĩyo, ciana mũciari wakwa e gũkũ na wĩ under twenty five, wĩ under twenty five na ndũrĩ na wĩra ũretwo wĩra, na mamu wanyu akwĩre e Germany, kana baba wanyu akwĩre e Germany, kwĩ mbia iheagwo ciana. icio okorwo hatirĩ na mamu wanyu kana mũciari waku he mbia icio iheagwo reke njuge ciana tondũ rĩu haha twĩ ciana he mbia iheagwo ciana na mbia icio rĩ no ũheo. Another question nĩ atĩ he andũ maroria atĩ niĩ ndĩna kairĩtu gakwa ndĩ gũkũ Germany na niĩ rĩ ndĩna ciana mũciĩ gũkũ rĩ Wakinya Njerumani, nĩũĩ kũrĩ andũ matindaga mahenanĩtie, aah niĩ ndirĩ na mwana kĩ, wakinya gũkũ okorwo wona mũndũ ũrĩa wĩ nake ndũngĩhota kũmwĩra nĩ wega gũthakana kandi cia mĩena yerĩ, wĩraga mũndũ ũrĩa ũhana o kuma tene, agĩkwenda akwende ũguo okorwo nĩ arathiĩ athiĩ, na andũ aingĩ matithiaga, Mũnjerumani akwenda nĩ akwenda, na akũmena nĩ agũkũmena na agakwĩra niĩ ndingĩenda itherũ rĩaku, kana agakwĩra niĩ ndĩ haha ndĩ haha wa kũhetũka nawe na ndirenda ũndũ ũngĩ ĩ gũkũ andũ maikaraga mĩciĩ marĩ erĩ mũthuri na mũtumia na mũtirĩ ũndũ mara- mekũu magĩcea nyũmba ũciarĩte na mũndũ mũgakinya mũgatigana no mũrĩikara kũmwe wĩ- ũraruga irio ciaku nake araruga ciake ĩ mũrarĩha nyũmba akarĩha ĩĩ na maica makenderea koguo rĩ nĩ andũ ũtangĩhota kũmenyania nĩ anakũ no nĩ ũkamamenya koguo rĩ hau nĩ niĩ ingĩkwĩra okorwo wĩna mwana mũciĩ either uge kana woka gũkũ ũ make sure mwana ũcio atakinyĩte mĩaka ikũmi na i- na ĩtano nĩ ingĩra gũkũ ũ make sure njuti-inĩ mũndũ athiaga wakinya gũkũ ũke- ũkegũrũkia mũndũ nĩ kwĩgũrũkia na ndũgaikare atĩ ũikare mwaka ũmwe wa kerĩ arabu wanjie kuga ngai niĩ nĩ ndĩramisi mwana wakwa anga niĩ ndĩna Mũjerumani? Ũikarĩte mĩaka ĩyo yothe ũtarĩ mwana thaa ici nĩguo atĩ tene ũranũkaga ũmũthĩ wokĩra wanjia ĩ hihi gũkũ gwanja maithori Ngai ma Mũjerumani ũmone? Nĩ ũkuona Mũjerumani no angĩkarĩra no it's decades. Kwoguo tiga kwĩririthia, tiga gwĩtua, gwĩtagwo gwĩtua okorwo nĩ hatua. Nĩ wakinya gũkũ we athĩkĩra mũthuri waku. Kĩndũ kĩngĩ, muonie ũrĩa ũmwendete. Andũ aya makoragwo na hakiri igĩrĩ, maugaga Ngai rĩngĩ oka gũkũ ndĩmũhe maratathi anjũrĩre. Aca, onie mũndũ niĩ ndoka gũkũ na ndĩ nawe hĩndĩ ti ciothe ũrenda kũ hang up nake, gũtinda nake. Anjerumani kana athũngũ nĩ mendete gũtinda manyitĩte mũndũ. Ti kaũndũ ga kĩrĩa... we nyitwo na ũnyite na hinya nĩkĩ i ũguo nĩguo moĩ na nĩguo matũire koguo rĩ nyita mũndũ we nĩwe ũĩ kĩrĩa gĩa gũtũma na ngwĩhoka nĩ wendo tondũ niĩ nĩ nyendete andũ makĩendana ngwĩhoka nĩ wendo na angĩkorwo ti wendo rĩ na ithuothe gwĩ kũrĩa tumĩte rĩ Ngai atuohere. no ngiu- njugire ũguo ngai atuohere no mo- make sure waikara ta mĩeri ĩtandatũ wonie mũndũ tũndũ twega twega such that mĩeri ĩno ĩtandatũ no kuga "Ah, ona okorwo ena ciana kana ndarĩ niĩ ũyũ no ngũthiĩ nake wanjie hau kwĩgũrũkia gwĩtua ti kuga atĩ wĩna mwana gwĩtua aah niĩ ndĩra miss mũciĩ aya waikara mĩaka mĩeri ĩnana aah niĩ nĩ ũĩ niĩ miss ĩte mũciĩ mũno tondũ ndĩna kĩ? ndĩna andũ mũciĩ na niĩ ndiũĩ kana nĩ ngũhota gũikara mũndũ ndaugaga atĩ niĩ ndĩrenda ũmarehe aca niĩ ndirona ta ngũikara gũkũ ta tũtangĩthama tũthiĩ mũciĩ. Ũguo mũndũ ũcio ũramũkua ũkamwĩra atĩ Ngai ũyũ koguo no aranyenda na nĩ arenda tũthiĩ nake na niĩ ndirenda, reke ndĩmũgĩrĩre andũ ake. Ĩyo nĩ tip niĩ ĩrĩa ingĩmũhe ũrĩa ingiuga niĩ hakwa, ũrĩa nyonete kana ũrĩa njiguaga andũ ma tũmahĩtania tũingĩ. Arabu nĩ wakinya gũkũ ũkanjia kũ anitĩĩika, hĩ nũ wakũrehire gũkũ? atĩ no gũikara na mũthuri e ika hau ũtinde we ndamwĩra gũkũ kaoroka ũke kwa wangũi atĩ twaragi gĩkũyũ woka wanjĩ ũikare kwĩ mũjerumani nĩ ũthome kĩjerumani kana mwari gĩthũngũ kĩanyu tigai gwĩtua mũndũ akinya haha atĩ rĩu rĩu mũrakĩenda eke atĩa ii okorwo ndũĩ kĩruga rĩu akũheage rũtha ũtindage ũkĩanũka gũkũ kwaca atumia aya aniaru a- atumia arĩa ma- kwĩna andũ matarĩ handabu gwakinya nĩ andũ a kũhika rekei ndĩmwĩre mũndũ agũtinda mũthuri wake na rĩngĩ no mone ta ithuĩ tũta tũramarega tũtingĩ niĩ ndingĩenda itherũ woka atĩ wanjagia kuga atĩ nũĩ gũkũ ruga ngima gwaku thiĩ mwĩre akwethere afroshop ciethagwo intaneti-inĩ ũruge ngima gwaku, tiga kuga atĩ ndathiĩ kũrĩa ngima kwa mũndũ ĩyo nĩyo mĩtugo, na mũndũ aroka amenage na niĩ ti niĩ ndĩrakũrehe we ta ikara gwaku, anyway ndirĩ na ũru ndirĩ na ũru no tũũndũ tũũndũ tũrĩa ndĩrenda ndũgoke nĩũĩ andũ nĩmaroka. andũ nĩ mokaga na gũka na visa icio cia kũhika biũ no mũndũ nĩ oke na wĩtwe mũndũ na thikũ rĩrĩ ti rĩa tene tene mũthũngũ nĩ agũtindanagia arabu kĩndũ kĩngĩ ndũkonie mũthũngũ wĩ reliant reliant atĩ ndu eh, ndiũĩ anga bengi ĩrutagwo wĩra atĩa ndiũĩ kandi ĩrutaga wĩra mwĩre reke wonio ũkĩra thiĩ wĩra tigai gũtinda nĩguo mũthũngũ ena mbia nĩguo ĩ no ti kuga nĩ ũgoka ũmenye ti mbia iria wĩciragia nĩ mbia nĩ mbia tondũ nĩ arathi wĩra ti gũka atĩ nĩ woka mbia-inĩ gũtikoragwo mbia-inĩ ndigũkũhenia ũka muonio nawe no wende mũno ona okorwo nĩ gũthambia ndũkamake we start mũndũ anjagia a scratch ũgathiĩ hau hangĩ. Another question nĩ ĩrĩkũ? Question ĩngĩ rĩ, koguo ciana mũmenye nĩ mũkauga mwaikara ta kamwaka kamwe na mũkagĩra ciana itakinyĩte mĩaka fifteen. Maugaga mĩaka sixteen, wakinya sixteen ndũngĩũka. Koguo rĩ, nĩ ũndũ wa process na indo ciothe rĩ, ũgakorwo wanjĩtie ciana ciakinya mĩaka thirteen nĩ ũndũ wa process icio, na mwana ũyũ nĩ arĩũka gũthoma gũkũ mwanjagi tene kũ apply.

gũkũ vacation mũthũngũ agĩgũtiga kũu na agĩkuĩra gũkũ onawe rĩ wĩna the same right na kĩndũ kĩngĩ ũtoĩ atĩ no ũke gũkũ no ũke gũkũ tondũ kwaca wĩna marriage certificate marriage certificate kwaca mũtumia ũcio ena marriage certificate nĩ ndĩraririkana wega mũno, wĩna marriage certificate na angĩkorwo he ũndũ ũra clear, kwĩ angĩ ndĩraigua atĩ he mũrata wakwa ũranjĩkĩra anga sister yakwa, aca, tiga kwĩnogia, mbia ici ciothe process ĩno yothe ĩgoka na mũico wa ũhoro okorwo nĩ process ĩretio nĩ igoti rĩenyewe nĩ marĩhaga nginya tigiti. Nĩ mokaga nginya karatathi karĩa ũgũkuĩrwo ũkorio waruta mbia cigana cia tigiti, mahũthĩro ma kĩ, mahũthĩro kĩ, imwe nĩ icokaga. Ĩringanaga na case ĩyo nĩ ĩrĩkũ. Na ici rĩ, nĩ indo ciaku ũroka kũria. Kũguo rĩ, o nawe no woe magũrũ nĩ tigiti, karĩ kĩ ũrenda ĩ tigiti? okorwo nĩ mũndũ ũhikĩtie o gũkũ, nĩ tigiti ũrenda. No okorwo ndũrĩ na pa kĩrĩa kĩrĩa yaku ya Kĩnjĩrĩmani nĩ thiru ĩ, oya visa. Oya visa ya kũingĩra Germany ũũke ũrĩkie maũndũ maku. It will take only two months. Kwanza mamenya wĩ gũkũ tu, arabu ũcoke, megwĩka atĩ ndeto ĩyo ĩnyihio na ũcio ũthire. Kũguo, the next question, ici ciũria ingĩ okorwo mwĩna cio, rekaga igoka kwĩ Beth Mũthoni,

kũ- kũhotana kaũndũ-inĩ niĩ ndiĩtĩkĩtie atĩ niĩ no nemwo nĩ kaũndũ na ti kuga ndĩmwĩraga ti kuga ndarĩ student mwega ndarĩ kĩnothore ii somebody you would say niĩ ndiũkaga na ndarĩ mũkĩgu kana ndieĩtĩkĩtie kana arĩa marĩ ho rĩ, njugaga atĩ thũ iria arimũ a mũciĩ, arimũ a mũciĩ nĩ andũ arĩa ũĩ na yaani makuona mathabu ndũraingĩria megũtũra maugaga aah ona aciari a gwitũ aah ũyũ ndaingĩragia mathabu, nũ wakwĩrire? ĩ am one of the best student gũkũ hĩndĩ ciothe ngĩka tũũndũ. na nĩ njĩkĩte tũũndũ tũingĩ I always be one of the best student koguo rĩ niĩ ndũkahenie na andũ arĩa me cukuru kana andũ a mbeũ njĩthĩ ĩrĩa ĩranjĩndorera mũndũ ũreka kaũndũ wĩĩtĩkie we na focus atĩ I'll make it na kĩndũ kĩa ritũha niĩ ndamwĩra niĩ ndĩtĩkĩtie gũcindwo na ndiĩtĩkĩtie atĩ nĩ ngũcoka thutha na ndiĩtĩkĩtie ndirĩ roho ũcio wa gũciarwo ndĩ mũthĩni ngakua ndĩ mũthĩni Okorwo wĩ roho ũcio, ũtue mata mau na uge, niĩ ndũgũkua wĩ mũthĩni. Na njugaga mũciari na aciari aitũ, reke matigaciarwo marĩ athĩni na makue marĩ athĩni. Reke tuoyage hau hangĩ. Tondũ, angĩkorwo tũtikũmateithia nũ ũngĩ? Nũ ũngĩ magĩtereire? Ona tiga aciari aitũ, ona neighbour ũcio witũ. Angĩkorwo tũtikũmũikia kĩndũ-rĩ, kana mũndũ wothe-ĩ, niĩ itakĩiguaga atĩ to nginya ngũrute atĩ ngwakĩre manyũmba manene, no nĩ njiguaga wega nginya ũmũthĩ ũyũ njigue ũtukũ wocio mũthenya ũcio nĩ niĩ ndakũhe kĩndũ gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, njiguaga ona kau rĩ, ge kaũndũ kega. Tondũ nĩ kuuga rũciũ rũu rũngĩ, kĩrĩa ũkwendaga kũhũthĩra ũmũthĩ, rũciũ rũu rũngĩ no ũkarĩa. nĩ ndakũhe mwĩhoko wa rũciũ. Koguo rĩ, believe in yourself, tigai na kuga kĩnjerumani nĩ kĩritũ, kwaca angĩkorwo you are not over fifty, tiga kuga kĩnjerumani nĩ kĩritũ. Tondũ acio ona arĩa ũrakora cukuru rĩ, nĩ acio. Na gũkũ rĩ, andũ marĩa maratinda makĩũria niĩ ndĩ thate kĩndũ rĩ, thiĩ cukuru rĩ, gũkũ gũthiagwo nĩ andũ aniaru. Ciana nini itiendaga cukuru nginya twendi bae, nĩkĩo ciĩtagwo ciana. Gũkũ mũndũ wĩna between kĩrĩa, mwaka ũmwe na twendi bae, you are still a kid. na nĩ ũrĩheagwo nĩ thirikari mbia ciaku na aciari magabocwo gũkũhe mbia, koguo wĩtagwo mwana. No kuma twenty seven, hau nĩho maugaga nĩ woe kũgũrũ wanji gwĩtwara. Na matikũrekagia ũguo maragũtwara kahora kahora nginya ũ meet your goals, na kĩrĩa tũkoragwo nakĩo irathi-inĩ, nĩ andũ a fifty, sixty two, andũ a forty something, niĩ kĩrathi gĩakwa rĩ, no erĩ marĩ young.

I'll still go the next mile. Angĩkorwo kũgũrũ nĩ kũrokĩra, hakiri no ireciria anga no njĩke kaũndũ, then I will still go for this thing. Mũkĩgĩe na mũthenya mwega, kana ũtukũ mwega, kana hwainĩ mwega, gũkũ nĩ kĩhwainĩ-inĩ, mũgĩe na kĩhwainĩ kĩega, na Ngai amũrathime, and we meet the next video, na angĩkorwo ndũ subscribe ĩte rĩ, thiĩi gĩai na ngoro ya gũteithania, mũrenda ũ atũteithie angĩkorwo ti inyuĩ mwatwĩrorera? ii, koguo I'll be ngũkena mũno, ngũkena mũno every time I see mũndũ mwerũ, nĩ ngenaga mũno, na ngera Ngai atĩrĩrĩ, Ngai teithia mũndũ ũyũ rĩ, arute kĩndũ o anything kwĩ video ciakwa tondũ twĩ haha tũrathimane na inyu mũkana ndathima na comment cianyu mũkanjĩa ũrĩa mũndũ eci nĩ nyendete kũmenya ũrĩa mũndũ areciria na ku- niĩ ndirĩ mũndũ wa rĩrĩ wa gwĩtigĩra kũribuke kũribuke kwĩrwo kaũndũ gata ke- ũguo nĩguo weciria Na tondũ nĩ menyerete Mũjerumani auga kĩrĩa eciria, na nĩkĩo eciria, o nawe ndũkaigue wĩ na guoya kũnjĩra kaũndũ karĩa weciria kana kũũria kĩũria kĩrĩa weciria. Ũgĩe na mahinda mega. Bye.